Rimorigereria ekero togotigana noroboti oru korwa ase are Vena Kibane Mayaka korwa ase ekaunti ya Kisii, nigo naende tokogenda gotigara ororo nkomanye ng'a bono maega y'emerero korokana gwachaka ase amatuko abwango iga ase chisukuru chia barai gose ensemo y'abarai korwa ase ekaunti ya Kisii nigo besokire na koroga ekiara gochia ase wizara ye chisemi ase keria bagoteba buna nogotera oberi buya na koinekia buna emerero eyio nkonyara kobera kegokea-nigwa ase amatuko abwango iga. Bakoragwa na Thomson Osoro, yore omoigereri bw'oboene bwa mwanyabanto, nigo aragire ekeroche ase omowaziri bw'echisemi minsa ya Kenya, Professor George Magoha, ase ekeria agotoya buna, Nogotabeka emeroberi ebwenerete ase gocha koyia nekia buna emerero nkonyara koba ere kegotangwa chingaki banafunzi bare ase chisukuru. Nonye nabo nigo Osoro anyare koba gakoraga ekiara na gotoya buna, ande ake nigo abaibori bakobekirwe egurube y'ogoakana chisukuru gose goakana chibesa chinyingo chia chisukuru, Mega echisukuru echio gosambwa. Yonde onyare koba kagokwana naintwe, Momanyi Jenai, oibwe gokorigia ekerogo ki'obo MCA korwa ase ewodi ya Masimba, onyare koba kagotoenekeria ng'a kero kende nigo yanyare koba gekoenekigwa bene, buna ensemo ye chibesa chigosabwa gochia ase abaibori gose korwa ase abaibori gochia koagacha chisukuru nigo chire echiebirengo bia igoro kegima, egento gekorokana koba egurube enene. Boigo Godfather. Vincent Masira nanyare koba kagokwana naintwe na korwa gegekora eki ekiara nigo gekoboa korwa okoboria gochia ase omowaziri bw'oborendi bwaime Dokita Fred Matiang'i gwesonani gati na koenekia buna nkobwate naba nomowaziri bw'echisemi ase eng'encho y'okoenekia buna omorero gose emerero ekonyara koba gekoenekigwa ase chisukuru yanyare koba gekokeanigwa gose gekoera korwa ase chisukuru. Rigereria oroboti orwo ase enchera y'oboikeranu. Amarieta ane nkorokwa Thomson Osoro. Inche nomonto o human rights iga iga omochie o Kisii. Issue nera yabeire ekoba enkong'u ase ense yaito ya Kenya ase abana abanafunzi bagosamba chisukuru. Chisukuru chiasambirwe chinyinge sana mpaka chisukuru echi chibwate amarieta amaya, chibwate amasomo amaya, abana barure ororo tobwate ebiongozi korwa chisukuru echio. buna esukuru maranda yayi rero botuko. egento nkere tos tofereti ko understand buna intwe abananchi korwa ase egovernment yaito ya Kenya, yaani omotete gototebia buna magoa, eminister magoa atamanyeti ninki kegendererete. Inche ase amaretankorwa Kumumani Janai, korwa ase ensemo ye ward ya Masimba. ase ekaunti eye ya Kisii. Amang'ana aya ogosamba chisukuru itoroche ng'a yachakire gotumeka buna enchera eyemo abanto batagete goetajirisha. Togontebia ng'a esukuru eyemo echake koyia alafu echinde chimanye kobwati chirobekane ng'a goikera bono iga eserekari teranyara ng'a nki gekogera chisukuru echi chikonyara koba chikoyia. Ase eministry ya education. Lasima ng'a okororekana kwabeire ng'a okobwaterana nkoro ororo. Ande nase chiprincipe chiga chigo sikuizi abanto bakoba transferred from nowhere, abanto sikuizi mbari kokorerwa assessment eisaine ng'a omonto oyo naisaine koba gose ne principle. Omonto okoba abwate gose ne godfather ase e government iga akorusigwa sukuru ende yonsi oirwe obe principle asegete. Kwanyora ng'a enchera yatokire abanto aba bagotumeka eria kwenekia ng'a ba chideal chiabo chianyare koba chikogenda through. Omweshimiwa Magoha, aye ore minister ya education, goikera bono iga nimaete ng'a nomanyete ng'a nki kegendererete, naende na mono onye obobago boiga bwanyarire koba ogosoa chisukuru, inki gekogera internal security aye Omweshimiwa Matiang'i otaranyara koba gokogera nkora ng'a nkoimokia ere egetambo kero. Ase kera egento gekonyara koba kegokorekana, lakini inki keragere otebe ng'a boni iga toranyara komanya ng'a nki gekogera chisukuru chikoigoikera boni iga abaibori bagochandeka? Abaibori neschool fees bakorigia gose nechisukuru bagochinyara koba bagoakana? Aya, ase chisukuru echi enyarire koba chikoyia ase chibesa echi iga abanafunsi bagotumwa bagende kabairane nachirochio. Mboe naki tobwate ng'a nchionsi chigo chikonyara koba chigotumeka? Naende inki kiagerire mwatumire abanto mogoteba ng'a barete chibesa in cash form batari koakana direct to school account? Egekogera mwamanyire ng'a bono iga abwo ngochia gosiekerwa more, mwanyorire ng'a eye nere enchera yoka moranyare koba okonyora chibesa echio. Igo totagete eministry ya education eimokie egetambo keria gokwana ki ng'a onde bwensi ogochia koba eprinciple from now, egento eke kegende nonya parliament eloe ebe amended batebe ng'a onde bwensi okoba eprinciple lasima oetere vetting ere tara. Ase amarieta nkorokwa Godfather Vincent Masira korwa Bass Central Ward, Kisii County. Inche nare korakwanere igoro y'esukuru chigosamba one, two, three, number one, kare etwagachi- aba- aba- abarimwe bagachore chi class prefects, nabo barenge spiers chia abaria bakobateba what is going on in the school. Lakini siku hizi bono okora ng'a nonidi yogochora ba- abana abwo kiagera chi- chistrike chigosamba chisukuru chiabu chire mono. There is this policy egovernment egoteba buna esukuru kere yasambiru abanafunzi nabo bagoakana. Inki kerabe bobe eprinciple kuorganise abana basambe esukuru ase agocha gokora renovation ya three hundred a- arosie five million What's wrong on that? So we need investigation ekorwa ase chisukuru chiaito ase amang'ana aya y'ogosamba. For instance, esukuru edomu eyemo yasambirwe bono buna Nyamira, Nyamira Boys yayiete, edomu neyemo yayiete. Esukuru eri, abana abategetigwa bakwire na 300, 3,000 each. Abana, let's assume abana bare 1,500, Kera abana bare 1,500, that is 4.5 million chire clean. Esukuru eri ng'a okorete assessment ya damage ekorire ase edomu eri, tomanye korwa oo tobe assured nomaene esukuru eye abana batakeire goakana 3,000 each. The 4.5 million ngaki chigochi? Edomu neyemo eyiete, na edomu taiyo eyayete mpaka ekagwa. It is just ebinto biarenge emali na biyiete na erangi goaka eire 4.5 million. 4.5 million ne egento ogotenenia egorofa ere osigu. Swali, egento eke eh the national government eh county national assembly goika egende erigereri erore those policies chibe amended chire osigu buya chigoteba iga. Esukuru ende yonsi ki yayiire, omonto okorokwa ne principal atake responsibility. Amang'ana aya ogosia ekerochi loophole mwamanya gochaka korigia ensemo yokonyora chiruuti chiaino ntobamanyete. Iga eministry ya education make sure ng'a mwanyorire ensemo egekogera abaibori nkwa nkwa nkoumia abare nabande batebire ng'a mbabwatie besa bagoakana ekiagera ng'a bamanyire ng'ai nobokora bwaino mokonyara koba mogotumeka. Ekotonde ng'a eclass ekemo nkeroserigwe gose two million. Eyio nekoba epunga romonto.